pet na khale phaisa na ka chawimi zong tu tiang na ka pe lo atu na hrukmi le atu na vawngmi zong he kema phaisa lawng te na chok mis ko chu phaisa chawi zong a cham zong he hmang lo kan cham lang takok ta ei kan vun ka ba khe mo hau pau bang he kan zau di pa chin chin le bang he chu mo dok tiang ba kan zau nazi kulli chung hmui mi nu lawng lu na mu kha sko uh pet phaisa uh, kan huzar e na ka chawimi kha hello Ka aw na thei lo ma? Aw ka thei lo.
Shut up.
Hannah le Patricia cu aa daw ngaingaimi le aa kawm ngaingaimi hawikom an rak si. An i hawikomh dan hrimhrim uar a rak um tuk. Sihmanhsehlaw ni khat ah cun an pahnih karlak ah remlonak chuahtertu rungrul pakhat cu Patricia nih a ratpi.
Ei Hannah, vei tulio te bak hi mu tangka ka her tuk e na ka cawi kho chung hama tiah ai nang malak ei tham cu zei cuya cuya yai za ko den her na cu vei setting hi te lo Pet, tinghi cu ya le ca ko a. Veise tu kha zimhmui brand cawk ka duh. Ima kha ka herh tuk bak khi si. Ya ma zimhmui cu zei ko dah that hnem i. Ei, kan vun ka bak he mo. Hau pau bang he kan zau di. Pa chin chin le bang he cu mo. Dok tiang bak he kan zau. Ai, sama sama si. O, ma te khan.
O kha. Cha te rak thu ta ri ka bala ta le. O, sise. Pet ka hin. Ka rel duh ti lo lamu kal nak ka ngei cang ka vun kal ta lamu. Kha chin tha tuk. Ei hana kan ngei ne. Kan ngai tuk ne tu chong na rak chuk bel lo. O vai si he tu leo cho ka bui tuk e ma rohang chakhat te long ka rak tat ta mat mi hi si. Pet ma lak a bu jar e phaisa kha.
Aho phaisa kong na chim bak ah atuk ratmi he phaisa ka herh tuk i kan rak leng ta. Ya kan hu zai ting hi ako choi chang tu ta ya na man di men ma.
Oh an choi te. Ka choi kha.
Oh eh makhama vai se jimhin ka chok nak cho ka thok bak he covid nu chun ama ti lo eh.
Oh ya atu chu zai tin.
Atu ma vai se ka darling ha khan hmaizar ta khan oh kan bak ti le kan te em ate khan angki le bag kha cawk ka duh ema kha zok ten king ka duh mi ka herh mi stick khan kha bom kho hama nang le kai chu u le nau bantuk te a zok mi zong kan se pathian pek ning ka u to kon cho sura thu kan sa te ka sa bala ta la Wait kahin ting thum se me he. Ai kha kha school ka vun kal ta ri le hemo her tok te ka khan. Bye bye.
Pa pawl ngai he lenglei dawhnak lawng te he an kawl rua ka ti ai.
Hana, nang le kei kene pe tle na kha chu mo tu hindi ter sang ko se. Zirang da di ter tama tluk chu na du.
Hman ning te chim ko lo cu maw. Nangmah he ka duhmi nu type hrim na si lo. Zeite khi nan duh lonak se chim ta.
Kei cu maw ti ko lo cun thil hrukhret neih te pawl zong ah hin chantiluan a dawi kho mi nu lawnglawng ka duh hna. Nazi kul li chung a hmui mi nu lawng ka duh hna. Makha sa ko. Topic an chim na I thianhlimnak hi teh niftin ah kei cu kaa thianhlim peng ko. Ka thil hmani tu ka suk leng hmani kaa tei i mah buti lawng tu kaa hruk ko cu. O ma ti na chimmi pawl ruang hna i i ṭhen ding si a ngah tuk ko ka zeihmanh pei lo ṭhen ding si ko. Hmm. Let's go to it.
Zei na tuah lio? Phaisa kan hu zarh i na ka cawimi kha.
Aw na thei lo ma? Aw ka thei lo. Ka chiah lan.
A ka chiah khan hi. A ka cawi lio vial cun ka phone dang in ka chawnh tuah lem hi.
Hello, khoika hin? Bia, tunai ka ko na thei lo ma?
Oh, hana ma? Phaisa na ka cawimi kha on na nei ha ma tia kan rak chawnh bia si pet. Ai, zer ni cuma tile ru tangka ruang hna phone number dang in na ka chawnh te. Cu bantuk cu dua na mui bantuk te bak na si lo ma tire rufon dang an chawnh an tangka hna vun cawh caw. Ai tin cu na si lo he. Ma tingli tinga ruang hna he ma kan hoi kom nak sun na hrawh le. Si lo but na nei hnga ma tete lawng kan hal bia si zei hmanh si lo. Ah ka mui bantuk he pek lo ding ma ka lo kan pek kol hen cu pek lo cu kan um tling lo i ah hana na luan ah Na muite bang na si lo hi maw. Cu bantuk na zer cu. Ka lungfah le ka thinhun la na bia ka bia ka chim dih sual le ka chiah le he. Eh, bantuk cu. Ah,
a ka tawi lio vial cun khupbil hmanh a ngamhmi minung nih khi tham lei vial cun aa roh ning le zei hmanh aa theihter ti lo. Eh.

Ka the chin na thei ma? Aa theimi lang ban kan si lo. Hukam bik kan si. Thongpi, 24 hours am hui timi ca ma hema se. Ma hi saka.
A tlak bik pai nan rak si he. Pet, na khat le phaisa na ka toy mi zong tu jang na ka pe lo. A tu na hruk mi le tu na vau mi zong he. Kema phaisa long te na chok mi sako cho. Phaisa toy zong ha cham zong he am hang lo. Ka cham lang takok ta.